U nsellmilkom minn Ħal Balzan illum mingħajr is-San waħdi waħdi però ma jimpurtax għax minn hawn u ftit ieħor ħa jkollna il-personalità tal-ġimgħa. U erġajna fi Triq San Valentinu jekk tiftakru f'edizzjonijiet passati ta' Triq Tagħna konna ġejna propju hawnhekk fi Triq San Valentinu. Imma illum ħa nkunu qed nintaqgħu ejja miegħi ma' Karmel Bezzina ejja nħabtulu. Dal-aħħar dejjem qniepen ta' din l-għamla u l-kwalità u l-ħoss qed ikollna. U sinjuri, emmu it-teacher tijaj kien fi żmien Junior College Carmel Bezzina. Għadda, għadda. Kif inti? Nirringrazzja l-Alla, nħossni mhux ħażi. Mela Carmel, ħana raw li inti inti. Mela inti kont għallim il-Junior College Università tal-Malti. Tal-Malti. U ktibt bosta kodba. Bosta.
Erba bosta. Għandin numru ta' kotba.
U ħafna minnhom jitrattaw il-ħalbalzan. Ħalbalzan. Kemm huwa l-qalbek ħalbalzan? Ħalbalzan
joġob twelid hawnhekk. Aw. Hawnhekk f'din id-dar, din hija d-dar tagħna bnewa il-ġenituri għexna fihom hawn jien uħutu u dillum miżewġin, il-papa u l-mama mejtin, jiġifieri bajt jiena waħdi. Ġifieri dan raħal joġobni, huwa raħal sabiħ, daw it-tliet irħula għal-Balzan, għallija, għattart, irħula sbieħ. Koll għandhom daqxie ta' ġardina jew ġnien żgħir, jien għandi ġardina żgħira wkoll. Il-post, il-post. Huwa pjuttost kwiet.
Pjuttost kwiet.
Għalli dal-aħħar.
Fiċ-ċirkostanzi tal-lum. U inti bħala soċju tal-mużew, hawnhekk tal-lem stess? Le, kont hawnhekk tfuliti, zoziti, Sirt Superjur il-Mużew Għawdta Ħal Balzan imma mbagħad ġejt elett membru tal-eżekuttiv tas-Soċjetà. Allura x-xogħol tiegħi biex ngħid hekk infirex, inżur il-mużewijiet u dan. Insek supervisor. Speċi ta' ħansejħula hekk. Biex nifmu aħna dan.
Iktar biex inżommu il-mużewijiet tagħna marbutin mad-dar ġenerali fil-Blat tal-Bajda. Mela, aħna taf li l-ħin dejjem kontrina, ħammorru għall-ewwel location fil-qrib. Tlaqna bil-pass, tlaqna. U inti erba' passi ġibt narbot għadna fi triq San Valentino. Mela, din niċċa u triq xi jfissru hekk. Ara dina waħda mit-toroq ħelwin. Dina għandha rabtiet kbar ma' tfuliti għax in-nannu u n-nanna il-ġenituri tommi kienu jgħodu hawnhekk f'din l-ewwel dar fej il-villa U konna ngħaddu ħafna ħin hawn nilagħbu, ma kienx hawn karozzi ta'. U t-triq kif kienet?
Asfaltata? Le, asfaltata.
Asfaltata kienet. Imma ħadd ma kellu karozza f'di triq. Karozzi di mhux ħal Balzan Vista tot. U bini kien hawn?
Bini kien hawn pro mhux it-tieni sular. Kollox baxx.
Baxx ħlif din in-naħa. Dina triq Sizner. Imsemmija għal kappillan Duna Amabile Sizner li kien maħbub ħafna ħal Balzan. Din it-triq tmur lura għall-1900 fit-tletinijiet. Issa nara żewġ binjiet naqa' prominenti, dil-binja u dik il-binja, tgħidilna x'inhu? Iva, iva.
Ara, faċċata qed naraw il-Knisja tal-Bon Pastur. Bis-siġra sabiħa.
Ħafna, iva.
Dawn is-sorijiet tal-Bon Pastur tar-Raj tajjeb kienu ġew Malta ehm, u bnew dan il-kunvent. Sabiħ, il-kappella ddedikata lill-Qalb ta' Ġesù. Dawn għax-xogħol pastorali tagħhom jieħdu ħsieb dak iż-żmien, tfal iltiema, xebbiet li jkunu tilfu xi daqsxejn it-triq. Illum dawn mhux ħadek spiċċaw ma qed jagħtu servizz kbir lil nisa bi problemi fil-familja. Xogħol tajjeb. Sewwa ħafna għandhom id-dar, merħba bik. U din il-kappella faċċata ta' Triq Siżner għad toħloqlok perspettiva sabiħa ħafna. Allura hawnhekk f'din it-triq wara l-iskola u nkunu għamilna l-homework noħorġu nilagħbu. Il-ground mela jien. Il-ground kien jinżlu subin minn hawn. Ground Battlefield kollox.
U Battlefield veru, għax ma tagħmel lobby li kont nilagħbu l-gwerra Franċiża. Il-ġebel. Il-famuża gwerra Franċiża. Imma hawnhekk tal-Ispanjoli. Issa, hawnhekk din għall-villa Bniha il-Konti Bernardo Manduca li kien minn Ħal Balzan, dak li għandu il-Kappella il-Wardija, illum mejjet, din is-sena għal 50 sena mejjet, sewwa, Villa Maċedonja, illum hija r-residenza privata tal-Ambaxxatur Spanjol għal Malta. Jaf jagħżilhom, eh? Jaf jagħżilhom.
Jien kieku ma niddejjax. U għandha ġnien, siġar tal-frott u ornamentali. Minn barra diġa tidher. Iva, iva. Il-ħin kontrina għalli jmiss, tlaqna. Fidejk, lawnek, hawnhekk, tlaqna. Karm, il-Knisja kważi kull persuna illi ntervistajna ġabitna fil-knisja tar-raħal tagħha. U int ukoll. Hekk hu, hekk hu.
Il-knisja hija, biex ngħidu hekk, iċ-ċentru tar-raħal tradizzjonali Malti. U inti bdejt tgħid li din hija kif kienu jħobbu jibnu l-knejjes il-Maltin qabel. Kif? Fhimna ftit. Fis-sens iħarsu lejn. Triq.
Inżul ix-xemx, il-faċċata. hemm wara tluħ ix-xemx għax hekk tiġi l-orjentazzjoni ngħidula dina u fil-qalba, eżempju hawnhekk għal Balzan bħala raħal kien qisu maqsum f'żewġ settlements. In-naħa ten fuq li għaddejna minn maġenba madwar il-Knisja ta' Santa Marija u n-naħa t'isfel madwar il-Knisja tal-Lunzjata, l-Knisja l-antika. Allura bnewha qisha nofs triq. Ħalla ma jkollhomx biex jannis. U kon iħobbu jibdew ukoll faċċata ta' triq kemm jista' jkun ħalli titgawda u xejn. Kemm jista' jkun għax mhux dejjem ikun possibbli, imma tagħti daqqa tajn lejn ħafna rħula. Jirnexxielhom.
Sakemm ma daret xi triq wara mbagħad. Wara mbagħad. U xi tfisser dil-knisja li kien titħobb tiġi spiss f'din il-knisja partikolari? Niġi kuljum.
Kuljum. Tfisser ħafna.
Apparti d-doveri reliġjużi. Apparti dawk. Imma f'din il-Knisja tgħammidt jien u ħuti, ommi u t-sijiet. U tmur tagħti xi naqqa vista lil San Valentin? Mela le, dak inżuruh, ta, da żgur. Iżżewġu hawn missieri u ommi. Kellek ħafna.
Il-funerali tan-nanniet u tal-ġenituri hawnhekk. Allura jkollok, jkollha rabta sentimentali ħafna hux veru? Ekku, ekku.
Efhimni. Il-Knisja li kkaratterizzat ħafna minn ħajtek, fil-. Minn ħajti. Da żgur. U bqajt interessat fiha u nirriċerka fuqha sal-lum għadni għaddej. Issa, minn dil-Knisja għal triq it-tliet knejjes. Iva. Tlaqna. Din tiġi qisha l-pjazza, hux hekk? Hekk. M'hawnx xi pjazza miftuħa kif nafu aħna. Le, issa din ha kif inhi llum għax fit-tfuliti hawnhekk kien għadu kollu bini. Ukoll. Ah, żgur.
U kien hawn tliet knejjes. It-tliet knejjes issa mmorru nittawlulhom daqsxejn f'dik it-triq. Fejn huma?
Triq it-tliet knejjes. Ġifieri ma, u dik m'għandhiex taqsam magħhom? Le, le, m'għandhiex. Hawn tliet oħra ħanina.
Hawn tliet oħra, dażgur, dażgur. Mela, nimxu naqra lejhom? Hawnhekk f'dil-pjazza
Fuq rajna il-gazin San Gabriel. Alright.
Tajjeb.
U mnek għaw il-gazin Marija Annunzjata u hemmhekk il-gazin tal-Balzan Youths Football Club. Kollu xisu. Imma taw il-gazini politiċi u koll, insomma. Imma dawna jipprovdu biex najdu għek il-gazini il-ħajja soċjali tal-lokal. Tal-lokal. Iżda, triq it-tlet knejjes. Xaw speċjali f'dit triq? Ifimni, għandek tlet knejjes mibnijin fejn xulxin. Għalkemm illum waħda minnhom hija dar privata. Mhux illum qed ngħid anke fi żmien tifel, jiġifieri tmur lura l-istorja snin twal. Il-knisja għadha hemm, imma mbagħad tellgħu xi ħitan diviżorji, il-knisja ma messewiex. Kienet iddedikata lil San Leonardu, San Anard. It-tnejn li baqgħu għadhom Tale Quale, il-knisja l-qadima tal-Annunzjata u l-knisja ta' Santu Rokku. Il-Balzanin, meta kien hawn l-epidemija tal-pesta fl-1593, għamlu wegħda li jekk jgħaddu b'wiċċ il-ġid, li jekk jgħaddu b'wiċċ il-ġid jibnulu knisja għal Santu Rokku u hawn. U ta' Balzanin li huma bnew. Ekku, ekku.
Issa, Fil-knejjes għadhom jinfetħu? Iva. It-tnejn li għadhom. L-unzjata
fil-25 ta' Marzu fil-festa liturġika tal-unzjata namlu qoddisa fil-ħodu ta' Santur Rokku min jitlob biex jara niftħu ilu. Imma l-bqija ġifiri. Eh, biex nalqu għax il-ħinu li għalu li s-sir proċessjoni speċjali minn għawna. Ifimni, il-proċessjonijiet kollha jgħaddu minn hawn. tal-Lunzjata, tar-Rużarju, l-Qalb ta' Ġesù u Corpus. Imbagħad lejlet il-festa tal-Annunzjata li hawnhekk Ħal Balzan niċċelebrawha fit-Tieni Ħadd ta' Lulju, it-transulazzjoni tar-relikwa titlaq mill-Knisja l-Qadima tal-Lunzjata. Jiġifieri s-saċerdot, il-Monsinjur jew l-Isqof li jkun qed imexxi t-transulazzjoni jieħu r-relikwa mill-Knisja l-Qadima tal-Lunzjata u titla' Proċessjoni bl-istandarti bil-fratelli għall-parroċċa. Għal dawk id-dilettanti kollha hawn fejn iddur hawnhekk, hux veri? Hawn.
Fis-sens għandek raħal, raħal tipiku fiċ-ċentru tiegħu. L-iktar mistoqsija diffiċli li nsibu. Kieku m'intix minn hawn, minn liema lokal ieħor f'Malta jew Għawdex inti? Se nagħżel il-Ħal-Lija. Tefa ta' ġebla bot. Kważi dejjem hekk jagħmlu daw il-dilettanti tal-post imorru fl-iqreb post possibbli. Post possibbli. Karmel, ħadd pixir rajtek wara daw snin kollha. Tant ieħor jiena dejjem. U ninsab ċert li ħadu pixir ukoll li saru jafu lilek in-nies u li dwarna dawra ukoll mal-lokal. Grazzi ħafna ħafna. Grazzi lilkom tal-istedina. U l-ġimgħa d-dieħla għal-ġara tagħkom. Ekku, ekku.